Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum l-Erbgħa 29 ta' Settembru 2021, se nintervista lil Raymond Zammit biex ikellimna dwar it-terminoloġija tal-mużika. Bonġu Raymond, kemm ilek f'din il-linja ta' għalliem tal-mużika u anke ddoqq strumenti mużikali differenti? Mela jekk immur lura ili ħafna għax jekk immur għal meta bdejt nistudja ta' età vera żgħira, kelli xi seba' snin niftakar li papa kien ħadni l-gazin tal-banda bil-Kirkara u minn hemmhekk Bdejt il-linja tiegħi fil-mużika. Il-mużika dejjem ħabbejtha jien. Inħossha qisha xi ħaġa minn ħajti, mingħajrha ma nagħmel xejn jien u dejjem kbirt fija. Bħala għalliem, jien immur skejjel tal-istat ili erba' snin wara karriera fil-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Plus hekk indoqq ma' ħafna bands Maltin fi dak li jidħol mużika ta' jazz u Qrib. Nikteb mużika wkoll, għandi portafol mhux ħażin fil-mużika Maltija u dejjem anke arranġamenti u dejjem għaddej bil dejjem xi ħaġa ġdida għax l-arti qatt ma tħallik kwiet. Ekku.
U xi strumenti mużikali ddoqq l-aktar? Jiena bażikament indoqq il-klarinett, però mbagħad kont. Dak huwa l-istrument. Il-main instrument tiegħi. Indoqq ftit il-pjanu, m'iniex xi pjanista ċelebri, ma ninqeda tajjeb għalija. U u ndoqq is-saxophones ukoll, ndoqq l-alto u t-tenor. Mħabba l-natura tax-xogħol tiegħi ikolli ndoqqhom it-tnejn. Ok.
U jekk tmur lura jiġifieri tħajjart minn meta bdejt tmur il-banda hekk. Eżatt, eżatt.
Imma mbagħad tgħallimt xi mkien jew? Mbagħad tlaqt privat għand Alea Fillu Maestro Mizzi bħala para prattikum u mbagħad mort għand

Għandna, għandna terminoloġiji Maltin li jissignifikaw l-istrumenti li dawk li ngħidulhom ħa aħna, aħna m'hemmx tgħid, aħna jew Mal, Ingliżi jew Taljani, ġifieri l-istorja tagħna tidħol f'kull, f'kull qasam tal-ħajja mhux, dik u dik jew politikalment. Pereżempju, waħda mill-li qed jiġu bħalissa f'moħħi huwa l-quartino. Il-quartino, aħna l-Maltin ngħidulu quartin, ġejja mill-kelma Taljana quartino. Bl-Ingliż jgħidulu E-flat clarinet li huwa l-iżgħar klarinet li jeżisti fil-familja tal-klarinetti, tal-clarinets. Dan huwa verament strument żgħir fejn il-klarinetti l-oħrajn u l-Maltin ħadu dil-kelma ta' quartin All right neħħulu li kien baqa' mit-Taljan u għamluh kwartin, għamilnieh strumentali jiena, ġifieri kwartin. Kwartin mhux inti dħalt mort tixtri kwartin. Tifhem? Illum lanqas għadhom jifhmuk bil-kwartin. Imma m'għadhomx jifhmuk. Imma jekk pereżempju ssib l-irġiel ngħidlu jinħataq ta' reħel u hekk dawk li ftit anzjani jgħidu l-kwartin ara fejn qiegħed tifhem dak huwa strumentali hu l-kwartin. Imma dak ikun qed ifisser għal Jew quartino bit-Taljan jew inkella A leaflet clarinet bl-Ingliż. Dik hi, dawk il-quartini. Tiftakar forsi xi strumenti? Ejja, l-bumbardun, pereżempju, l-bumbardun huwa dak l-istrument li aħna llum ngħidulu t-tuba. Tifhem? Jew inkella, eżatt, jew inkella llum hemm termoloġija oħra li jgħidulu l-baxx. Tifhem, imma l-bumbardun huwa l-ikbar wieħed, imbagħad hemm dak li ngħidu l-baxx il-mi-b'moll bil-Malti għax aħna anke nittalennizzaw il-mod in-noti mużikali, orajt illum it-tfal jitgħu jafuhom ħafna bl-Ingliż, però fi żmieni kienu kollha bit-Taljan. Pereżempju għandek il-baxx li huwa s-si b'moll u mbagħad għandek il-mi b'moll, qed tifhem, u jibqgħu sejrin hekk. Dejjem qed insemmu t-Taljan mal-Malti, tifhem? U l-bumbardun huwa dak l-istrument il-kbir, il-baxx tal-banda ngħidlu jien. Qed tifhem dak hu? Bħalma ngħidu huwa l-katuba. Jew hekk inti nsemmu l-kelma l-batterija. Il-batterija jkunu qed ifehmu għall-percussion. Alright? Il-kelma batterija ġej mit-Taljan. Il-batterija, tifhem issa dik tkun fiha l-katuba, id-drums, il-pjatti, ikun fiha ħafna affarijiet tal-perkussjoni. Tifhem? Però aħna konna naħduhom it-Taljan fi żmien u ngħidu la batterija anki tara skors miktubin ta' mużika ta' seklu l-ieħor tara kelma batterija miktuba li tfisser il-percussion. Illum per tara film score għal instemmis film score tara l-percussion 1, 2, 3, 4 x'inhom essenzjali ħafna fil-mużika moderna, speċjalment fil-films fejn iffissat. Qed tifhem u nikteb ukoll għalihom dak l-affarijiet. Tifhem dik hija l-batterija.
U forsi l-partijiet tagħha l-batterija għandhom xi. Iva, iva, dik aħna l-mużika ovvjament tinkiteb fuq ħames linji, din nsejħulha stave bl-Ingliż. Hemm pereżempju id-drums li kulħadd jgħid tamborlin biex nifhmuh sew bil-Malti, dak jinkiteb fuq ir-raba' spazju. Tifhem? Il-batter, il-katuba, tifhem, dik tinkiteb fuq l-ewwel spazju. Qed tifhem? Il-prat tiegħu min jiktibhom is-sinjal fuq l-istaves u hemm jiktibha fuq jiktibha fuq il-ħames linja. Qed tifhem? Hekk tinkiteb dik. Hemm ħafna hemm ħafna Kif jinkitbu, hemm ħafna differenti kif jinkitbu għax pereżempju. U s-simboli ssejħulhom bil-Malti jew. Issa s-simboli, pereżempju aħna ġej il-pjatti dawk li dawk aħna ngħiduhom platti. Platti, alright.
Għax hekk daret, ma dawk huma pjatti. Pjatti. Jew symbols. Mbagħad hemm diversi symbols tifhem bħala qisien u bħala German, Vjenniż, French. Il-Turkish li huma l-aqwa, qed tifhem? Imma dawk aħna ngħidulhom platti. Platti. Qed tifhem?
Għax hekk daret il-kelma. Spiċċat minn pjatti ġiet platti. Ġiet platti. Imma ftehemna.
Aha. Tifhem dik hi. Ok.
Forsi xi strumenti mużikali oħra? Ħa niftakar naqra.
Jiena ma tantx għandi xi memorja kbira fl-li għax ktibt xi ħaġa wkoll. Pereżempju, strumenti oħra l-katuba semmejtielek. Strumenti oħra eżattament ma tantx għandi li naf ħafna, però nista' pereżempju nitkellem bħal mija termoloġija mużikali li hija l-kadenza. Il-kadenza aħna nassoċjawha mal-għana Maltija, però l-kadenza teżisti wkoll fil-banda. Pereżempju l-kadenza fl-innu l-kbir kienet tradizzjonalment meta jiktbu l-innu tal-qaddis jew il-qaddisa, l-innu l-kompożitur min qed jikbu jrid jikteb bilfors kadenza għall-klarinett. qabel ma jibda t-tema prinċipali jew xi mkien fin-nofs irid jagħmel kadenza l-klarinett. U kulħadd ikun b'idejh marbutin biex jisma' l-klarinettista jdoqq dil-kadenza. Dil-kadenza.
U x'differenza għandha minn dik tal-għana Malti? Issa din għakri tkun vera ma kinetx xi tkun twila ħafna. Pereżempju jien naf forsi nofs minuta qed indik ħafna, tifhem biex ikompli. Imma jkun qisu bej, kif naqbad ngħidlek bil-Malti, jkun qisu bej pont, bej, L-introduzzjoni u s-suġġett għax jiġbidha. U mbagħad wara qed jidħol il-vuċijiet u affarijiet minn dawn. Kadenza tal-għana hija kadenza li hu sa jagħlaq l-għana whatever x'inhi tal-fatt jew x'qed jagħna spintu pront bija. Dik id-differenza. Dan sa jkompli l-ieħor. Okay. All right? All right. Forsi xi terminoloġija. Oħra nsiblek ta' Għal ħajti inta fih il-kundanna? Mela, nsibu oħra. Mela, meta aħna, per eżempju, ngħidu il-kelma kontrapunt. Kontrapunt fit-terminoloġija mużikali huwa l-counterpoint. Ġej hemm il-kelma greda countrapus. Kontrapus, eżatti. Din hija żewġ melodiji jitkellmu ma' xulxin u kontra xulxin, u x'imkien fil-bogħod jingħaqdu ma' xulxin. Aħna jduru l-kontra punt, counter point bl-Ingliż, kontra punto bit-Taljan, u kontra punt bil-Malti. Dak hu l-kontra punt li jfisser. U bejnietkom ukoll, jiġifieri jekk, kif, b'liema l-iktar lingwa li tużaw fil-qasam tat-tagħlim. Illum, illum il-ġurnata iktar tinżul, tintuża l-lingwa Ingliża. Aha, imma qabel.
Qabel kienet tinża ħafna l-lingwa Taljana. Anki, per eżempju, niftakar sur Mastrieta antik illum m'għadhomx magħna. Anke biex jgħoddu uno, due, tre, quattro. Kienu Taljani. Per eżempju, aħna ma ninsewx l-influwenza li kellhom il- Il-surmastrid li kienu jiddiriġu fit-Tieni Gwerra Dinjija La Valette, bħalma kellna Respighi, il-famuż kompożitur Ottonino Respighi, kellna s-surmastri Efice, tifhem, Botti li kitbilhom l-innu, dawk kollha kienu Taljani. Ġew hawn Malta, dawk ħallew ħafna, ħallew ħafna djomi Malti, Taljani fina. Mbagħad aħna kbirniaw, kabbarniehom għamilniehom għal tagħna, bħalma ngħidu pjano. Qed tifhem? Hawn min tisma' l-antik jgħid oh kif niżlu pjanu dawn, pjanu jfisser l-istrument tat-tustiera, imma mhux pjanu jridu jgħidu kif niżlu pjanu, imma għalihom għax hekk kif huwa. Jiġifieri di espressjoni kif niżlu pjanu x'jiġifieri? Hija terminoloġija mużikali biex inti l-orkestra jew il-banda li jkollok quddiemek idoqqu soft. Tgħid niżviluppihan. Bħal ma għandna forte, jkunu miktubin fil-karta, jkollok pereżempju P miktuba jew F. Qed tifhem? Dawk huma termoloġiji mużikali. Però aħna bħal forte. Aħna l-forte għalina hi kelma Maltija, forte fil-mużga għax m'għandniex oħra. Allura ngħidu hawnhekk forte. All right? Anke anke bħalma kelli xorti nħaq daqqejtu ma' orkestri barranin. Jgħidulek, pereżempju, sormastrijiet jgħidu, Sorry, hawnhekk irid jiġi forti. Hawnhekk irid jiġi pjano, tifhem, gradwalment jew crescendo jew diminuendo, kollha terminoloġiji Taljana kollha qegħdin jifhmhom. Hawn daħħalnihom ukoll aħna. U għadhom jeżistu sal-lum, speċjalment fil-banjett tal-irħula. Tifhem? Ma tantx issib sormast jgħidulek hawnhekk getting louder, hawnhekk getting softer. Bil-Malti.
Bil-Malti.
Bil-Malti dak huma kliem tagħna bil-Malti. Tifhem? Issa ż-żgħażagħ jiena fl-iskola ngħallem bit-terminoloġiji Ingliżi għax it-trend hemmhekk qiegħda, tifhem? Allura jkollok timxi maż-żminijiet. Però kif tmur inti fl-irħula, dawk se jisimuha titkellem bil-forte, bil-pjano, ma taħlimx. Issa bħalma aħna pereżempju aħna li għandna l-Innur Kbir. L-Innur Kbir mhu xejn kompożizzjoni għall-qaddis jew qaddisa patruna tar-raħal tagħna. Ekku. Tifhem? L-innu tal-banda. L-innu tal-banda biex inti dik tiddistingwi dik il-banda minn dik il-banda. Tifhem? Bħal m'huwa l-innu ta' nazzjon. Eżatt. Però hemm l-innu tal-banda. Ok. Tifhem? Għandna l-innu Malti. Tagħna, tal-Maltin. L-innu tal-banda jien naf ta' Birkirkara, ta' ma nafx dawk. Tifhem? U mbagħad kulħadd ikollu l-innu tal-banda tiegħu Birkirkara, jew Tleggażin tal-Bani. Mela ma jistgħux idoqqu. Wieħed għal kulħadd, għax kieku jkun hemm xi naqra ta' diżgwid biglaħ, allo kulħadd ikollu tiegħu. A dak hu l-innu tal-banda. Qed tifhem? Dak huma. Hemm terminoloġiji iktar li nista' ngħidlek. Per eżempju, aħna ngħidu l-kelma fil-qasam, eħe, qed niftakarha, fil- Fil-mużika sagra Maltija nsemmew il-kelma l-antifona. L-antifona huwa l-innu tal-knisja tal-qaddis. U hawn kompożituri kbar Maltin li kitbu antifoni ta' livell għoli. Bħalissa qed pereżempju jfakkarni Pawl Onani ta' San Pawl tal-Belt, Buġeja, Birkirkara ta' Santa Liena, hemm diversi. Aħna Malta għandna kompożituri illustrati li diżgrazzjatament ma nafux min huma. li ma nafux ver bis-serjetà qed ngħid ma nafux min huma, kienu kbar u jaħasra l-mużga tagħhom qiegħda l-Kattidral tal-Imdina, il-Mużew u ma naf a l-Arkivji skużani, u ma nafux u laqqas induqqu minnhom. Li huwa s Għaliex? Għaliex għax ħallew hemm. Għax aħna naqbdu żewġ kompożituri Maltin u naħsbu li m'hawnx bħalhom, naħsbu li m'hawnx bħalhom imma hemm aqwa minnhom. U f'kull qasam għamlu suċċess il-Maltin, pereżempju wieħed minnhom huwa Beniamino Zerafa. Kien jgħix minn għalija kien minn Napoli imma u xi ħadd kellu xi parentela Maltija kien però kien ġiew mal-kavallieri. Tifhem il-mużika tiegħu enormi, kbira. Tifhem? U hemm ħafna bħalu. Ma l-mużika tiegħu ma ndoqqhiex. Għaliex? Ma nafx. Issa bħal mesa per eżempju bħal meta ngħidu l-kelma tantum ergo. Tantum ergo ġejja mit-Taljan. Imma dik aħna nżommuha x'inhi t-Tanta Omega ta' hija sacred music, mużika sagra li aħna nużawha qabel ma jsir l-espożizzjoni tas-sagrament dik li ngħidulu aħna l-barka. Tajjeb, hawn l-istess hawn Tanta Omergi tal-bliegħ sbieħ. Tifhem? Għax kompożitur żgur ma joqgħodx jaħseb għax ħa jikteb Tanta Kompożitur li jikteb biex juri mhux jaf ta' x'qed iħoss. Tifhem? Allura bilfors ix-xogħol irid ikun tajjeb. Jien ma noqgħodx nikteb għax ħa nikteb tantom ergo għal dak jew għal ieħor affarijiet, jien nikteb għax inħoss jien. B'hekk aħna, b'hekk aħna nagħmlu xi ħaġa li tkun vera sewwieħa. Jekk ma togħġbokx titqattagħha dik, trid terġa' tagħmel xi ħaġa oħra. Dik dik hija l-arti. L-arti hekk taħdem. Issa, ħa narax niftakar iktar għax Skużani kull darba qed nqabbad il-mobile imma fuq hawn ktibthom. Eh, mela, il-partitura. X'inhi l-partitura? Il-partitura għandna tnejn. Għandna l-partitura tas-surmast, dik li jkun dak li ngħidulu l-iskor bl-Ingliż, il-partitura ġejja mit-Taljan. Tajjeb? Dak li ngħidulu l-iskor li jkollu kull nota jew kull oġġett indikattiv li jkun hemm fil. Quddiemu fuq strument jew x'qed jagħmel minn ħsa jduqq quddiemu dik tal-kap ta' biex niftiehmu sew. U mbagħad għandna l-partituri individwali tal-istrumenti, pereżempju tal-vjolini, tal-ċelli, tal-vijolos, tad-double basses u ovvjament tal-orkestra kollha kulħadd se qed iduqq. Is-surmast li jkollu l-kbir biex jisma' ew hemmhekk x'ġara? Jew isma' ejja nibdew minn hawn. Ħa nerġgħu nagħmlu kunċert tagħha llum bil-Malti, hawn kelma oħra li daħlet fil-Malti, minflok nikkonċertaw ngħidu rehearsal. Il-kunċert hija kelma Maltija, sa mmorru għall-kunċert tal-orkestra. Konċert nistgħu nużaw aħna f'żewġ termini, jew sejrin ir-rehearsal jew inkella sejrin nsimgħu l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta ddoqq kunċert ma nafx x'ħa jdoqqu. Ser nisimgħuhom, il-performance jiġifieri, dik il-kunċett. Tista' tirreferi wkoll anke għar-rehearsal. Tista' tirreferi hawn, tifhem? Pereżempju jgħidu dak il-kunċert tal-banda. Se jgħidu dak il-kunċert tal-banda. Issa wkoll il-banda tuża tuża terminoloġija oħra. Il-programm annwali tal-banda. Tifhem? Mela, dak ikun, pereżempju, ħafna mill-irħula, sfortunatament imħabba li ġara kellha joqta' kollox, jagħmlu l-kunċert, il-programm skużani, annwali tal-banda tagħhom. Pereżempju, fejn inħobb immur jien, Birkirkara, l-banda ta' Santa Elena ta' Birkirkara, nagħmlu kunċert ikun qisu f'nofs Mejju, kien lejl aħħar ta' Mejju, li qisu jigglorifika sena sħiħa ta' xogħol ta' ħidma li jkun għamel is-Soċjetà Mużikali. Dak ngħidulu aħna l-programm tal-banda annwali. Ovvjament ikollha programmi oħra l-banda, imma pereżempju jkunu fl-irħula, ma jkunux xi livelli għoljin, imma dak jippruvaw jagħmluh ta' livell iktar għoli mill-oħrajn. U jsejħulu programm. Issa meta ddoqq l-orkestra, l-orkestra se tagħmel kunċert, u jużaw dak it-toni, però il-kelma kunċert tintuża għal żewġ affarijiet, jew għal rehearsal jew inkella biex inti sejjer nisma' il-performance. Dik tintuża. X'iktar iktar iktar għax il-mużika fiha ħafna affarijiet. Mażbut. Ġifieri, u jekk taqbad titkellem fuqha ma tiqafx. Ma tiqaf qatt. Jew ma tiqaf qatt. Pereżempju, fi żmien It-tieni, l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra u Malta kien hawn ħafna Taljani żżadi. Mela x'kien jiġri mill-banjett? Kienu jdoqqu ħafna opri. Siltiet ta' opri, mużikali. U kienu jkun hemm dik li jgħidulha l-mankanza. X'inhi mankanza? Pereżempju, jien naf is-soprano waqflet u għamlet. Xi ħaġa qed ik. Sorry, skużani xi ħaġa. Le, il-mankanza hija, għax ħa mmur għal xi ħaġa oħra. Il-mankanza hija, pereżempju, jien għandi l-klarinett, però l-klarinett mhix qiegħed hawn, però n-noti tiegħu miktubin fuq il-flawt. U jdoqqhom hu. Dik jgħidulha mankanza ndoqqha surmast. U jdoqqha hu. U għadha tissejjaħ. U għadha tissejjaħ hekk. Issa r-reċitattiv hija xi ħaġa oħra. Reċitattiv hija fl-opra u, pereżempju, Waqt l-orkestra jew min qed idoqq għandu nota twila qed idoqq u hi qed tkanta fuq dak l-accordion li hemm miktub. U dak kien jiġri fil-baned, li jien ma naqbilx miegħu xejn għax inti ma tistax inti bi strument toqgħod b'nota waħda jew bi tnejn u toqgħod sejjer tiriririri għax ħadd ma jifhmek xejn. Imma aħna konna ndoqqu ħafna opri ta' kompożituri u l-piki kbar li kien hawn bejn Verdi u Puccini. Ġa di Malta, tiegħi, papa tiegħi kien Verdjan kbir. Jiena kontra tiegħu, jiena Puċċinjan, inħobbu ħafna l-Puċċini, tifhem? Għax l-armonija li hu jestruwita ħafna. Imma il-papa tiegħi kien ta' Verdi. Kien Ma kienx idoq, kien iħobb jisma'. Kien iħobb u kien jaf l-opra sew, kien jaf l-opra sew darba niftakar qegħdin għawdex. U Qalli Ray jitlu ġara, pa. U konna nisimgħu n-Norma, qalli soprano qalli qabżet linja fil-lirika. Ara kif ikunu attenti. Qed tifhem? Jiena l-lirika ma tantx jien delettant tagħha, jiena delettant ħafna tal-mużika. Imma dawn ikunu nies jafuha sew il-biċċa tax-xogħol. U Kien hawn dil-pika bejn Verdi u Puccini. Bħalma kien hemm ġo Napoli, per eżempju, min hu l-aqwa kantant ta' l-aqwa kompożitur tal-kanzunetta Naplitana, fejn ħarġu Torna Sorrento u Sole Mio enormi, għadhom sal-lum dawk kbar. Tifhem, illum huma klassiki. Illum anke tenuri bħalma għandna Joseph u hawn iktar u Stevens u affarijiet la nsejthom jien isimhom. Kollha jkantawhom. Tifhem? Imma, dik, dik hi. Issa, kien hawn pika wkoll bejn il-mużiċisti li jdoqqu das-solijiet. Jew pereżempju banda rridu nġibu l-Ġużeppi ta' biex idoqqu dawk għax inkella l-ieħor mhux kapaċi jagħmlu. Tifhem? U min sa jkun miegħu l-aqwa nies. Pereżempju l-aqwa nies inti Malta kienet. Jekk inti ma tmurx iddoqq La Valette, jew il-King's Own, ma taf xejn inti. Tifhem? Jien kont indoqq mal-King's Own u darba għamilt kummiedja u kien hemm is-Surmos Ġużepp Kaw, Joseph Sammut, u qalli isma' qalli għandna biċċa mużga kbira qalli jagħmilli pjaċir ejja doqq magħna. U jien fejn af, joqbad u mort indoqq dan. Surmos Sammut ħabib tiegħi kbir insellimlu minn hawn u nmorx, tifhem. U l-oħra ħadu għalihom bl-ikrah, jiġifieri dan, ħadu għalihom bl-ikrah. Imma jien għalija ma tagħmilx differenza u jien għamel il-mużga ma fiex frontieri. Da ma tkunx qed weġġa' n-nies bija. Tifhem? Dak il-ħażina x'hawn min jisma'. Imma insomma dawk affarijiet oħra. Ħana x'nista' niftakar iktar. Mela. X'għamilni iktar? X'għamilni iktar? Ejja, din sabiħa ħafna. Il-marċ Venezjan. Mela, l-marċ Venezjan, x'inhu l-marċ Venezjan? Dak il-marċ li kien isir nhar ta' Ġimgħa, kienu jagħmlu l-fanali, jixegħlu, affarijiet minn dawn, ħafna affarijiet quddiem il-banda. Madux, jiġifieri. Ma naħsibx li għadu jsir. Forsi m'iniex ċert, imma naħseb xi pajjiż, m'għandix ngħid liema hu, għadu jsir, però. M'iniex ċert. Illum it-trend inbidlet u llum id-dinamika. U Malta jiġifieri kien isir dan il-marċ? Ejwa, ejwa, Malta kien isir, ejwa. U fejn? F'kwali.
Birkirkara żgur kien isir. Alright. Kienu jagħmlu l-fanali, biex nġibek eżatt fl-istorja, qisek qed tara dawk il-finali li kienu jagħmlu fil-purċissjoni tal ta' Ġesù Bambin lejliet il-Milied li kien li kien ivvinta San Ġorġ Preca. Tifhem? Dak l-istil hekk u kien ikun sabiħ, ġifieri dan. Illum anke marċi l-Malti, l-Malti m'għadhomx jridu jiktbu dawk il-marċi ta' serjetà bħalma kien jikteb Puluċino, Ciappara u Bongaila iżda dawk kienu sormastri ta' ċertu livell għoli ta' ġifieri u Muscat Azzopardi u Giuseppe Azzopardi. Dawk kienu sormastrijiet ta' livell Għali jew Hello. Illum, illum inżilna, bir-rispett kollha lejn kulħadd, illum ma nżilna l-isfel li noqogħdu nikbu affarijiet kummerċjali biex noqogħdu naqbżu u ngħolew, mbagħad nagħmluhom CD, jiġifieri bħala livell, b'dispjaċir kbir ngħid li wara l-gwerra aħna mhux għamilna pass 'il quddiem, għamilna pass lura. Pereżempju, ma nsemmu xejn, ma rrid nidħol fl-ebda polemiki, t-teatru ma għandniex. Ħallejnih bla saqaf. Ma għandniex konservatorju hawnhekk, li hija l-Mekka fejn inti tipperfezzjona ruħek f'kull forma ta' arti, ma għandniex wieħed. Dawn affarijiet li lilna diku jiena tweġġagħni ħafna kelma li fil-Malti għandhom jaqtgħuha minn hemm, mhux ħażin. Mhux ħażin ħażin. Għax jiena nemmen jew tajjeb jew ħażin. U m'hemmx differenza, waħda tagħmilha tajba u l-oħra tagħmilha ħażina. Jiena fil-Forzi Armati kont nidderjaġi l-band hemmhekk jien. Dik li kont ngħidilhom, jekk tridu ndumu nagħmluha ħażina, jekk tridu ma tantx indumu nagħmluha tajba malajr. U tasal. Tifhem? U f'kull qasam. U oħra, il-mużek jekk m'għandekx qalb, mhux, u kull forma ta' xogħol u f'kull forma ta' m'għandek, tmurx b'moħħok, tmur b'qalbek. Għax dik hija imħabba. Tifhem? Don. Li Alla jimbierek żejnek bih. F'kulħadd għandu don fih għax id-dinja hija ċirku u kulħadd bżonn xulxin. Imma jiena bħala artist jekk ma jkollix aptit immur l-istudju ma nidħolx fih. Jien ġieli dħalt fil-kamra tiegħi fl-istudju nagħfas nota fuq il-pjanu tlaqgħet barra ngħid illum mhux il-ġurnata tiegħi. Jew minflok nagħmel kompożizzjoni nagħmel xi ħaġa oħra. Tifhem? U dik. Illum sfortunatament it-teknoloġija rebħitilna lilna. Illum kulħadd jaħseb pereżempju li l-mużika l ħafna kompożituri. Illum kulħadd jaħseb li jgħidu isma' jekk immur fuq software hmm. jagħmilli diska. X'jagħmel? Jagħmillek xejn, dak magna biex jgħinek. Jagħmel lilek dan moħħok. u ħadd iktar. Ħa naħseb xi termiloġiji oħra. Iva, iva. U anke forsi xi espressjonijiet, anke bħalma tajtni iktar 'il quddiem. Mela, ħa ngħidlek waħda fuqi, qisha katuba ara hi kif qiegħda. Relatati mal. Dik jgħiduhielek, tifhem? Jew pereżempju, ħa, jgħidulek kemm għandu ħoss ikrah qisu waħx il-baqar. Ekku, ekku. Issa, pereżempju, oħra, l-intonazzjoni tal-istrumenti. Jgħidlek qiegħed baxx, għoli, x'jiġifieri? Aħna nintunaw mal-pjanu jew nintunaw, pereżempju, mal-oboe jew mal-klarinett, fil-każ tal-baned jintunaw mal-klarinett, fil-każ tal-orkestra tintona mal-oboe. Issa hu, pereżempju, jgħidlek isma' hemm frikwenza fejn trid tkun fija, l-frekwenza hija 4-4-0. Tifhem? Aħna nintunaw hawnhekk. Issa hi tista' tkun f' għoli fit-tonalità jew baxx fit-tonalità. Allura jekk hi għoli u inti għalik għoli jibda jidħol fejn hu għoli. Għax ma jgħidlux għoli fit-tonalità jkompli il-kelma eżatt il-frażi kollha. Irid jgħidlu għoli fit-tonalità. Le m'hemmx għalfejn jgħidlu għoli. Għax inti tifhma l-ewwel baxx. Issa jew iddaħħal jew toqgħod. Jekk tkun għoli trid toħroġ 'il barra. Jekk tkun baxx trid iddaħħal 'il ġewwa biex iġġib il-frekwenza tal-istrument. Tifhem? Issa, jekk ikun ħafna baxx, jgħidulu baxx kantina. Baxx kantina, għaliex? Għax ma jkunx jista' jintona. Tifhem, għalhekk u ħa ngħidlek aħħar waħda x'għal mobile mhux ħa naħseb għal kolli iktar. Eh, kolma sabiħa li ħa nagħlqu biha, l-armonija. L-armonija.
X'inhi l-armonija?
Aħna ġejja l-armonija ġejja mill-kelma Taljana, m'għandniex kelma oħra għaliha. Aħna ngħidu armonija. Tajjeb? L-armonija hija l-harmony li niżgħu fl-Ingliż. Harmony tfisser ħafna affarijiet. Fil-mużika hemm il-harmony. X'inhuma? Noti fl-akkordju li jaqblu ma' xulxin u jindaqqu. Tajjeb? Li jġibulek widnejk tieħu pjaċir billi qed tisma'. Tajjeb? Fil-twentieth century, dil-armonija bdiet tispiċċa bil-mod il-mod. X'intri? Għax kien hawn kompożituri li kienu iktar, ħa, riskjużi u vvintaw sistema li ma tantx hija pjaċevola għall-widna, però, li jgħidulha dotifonika s-sistema. Però, hija ħafna iktar lejn ix-xjenza. Wara kollox il-mużika hija xjenza u matematika. Il-matematika huma fija dik li hija valuri u x-xjenza hu f'dak li huwa smigħ. Inti l-mużika hija metafora, miktuba fuq karta. Ma tfisser xejn. Però meta ddoqq hija tfisser tfisser ħafna. Tifhem? U l-armonija dik hi. Meta inti tgħaqqad l-akkordi ma' xulxin, wara xulxin kif tagħmilhom u tisma' l-ħoss. Ekku. Ekku. Tifhem? Il-paċi li fija l-mużika hija u s-serħien tal-moħħ huwa kbir. Eżatt. Tifhem? Ix-xjenzati u u anke smigħ jirrikkomendaw il-mużika, pereżempju ta' Mozart u ta' Haydn, għal rabi biex jorqdu jirrikkomendaw ħafna l-kwartetti ta' Mozart biex huma jkunu jħossu għadhom fid-dinja tal-ġuf t'ommhom. Hekk. Li jkunu għadhom kif twieldu. Ara kemm hi terapija kbira din l-arti. Tifhem? U jiena nirrakkomanda l-kulħadd li għandu jkollu forma ta' smigħ. Tifhem issa jekk tħobb hekk u tħobb hekk u tħobb huwa kulħadd għandu dritt li jkollu l-ġeneru tiegħu. L-importanti li l-ġeneru li jkun ikun bis-sens u li qed tisma' qed tieħu pjaċir bih. Dak hu.
Forsi tal-aħħar, meta pereżempju jien naf waqt il-banda jkun hemm xi wieħed imur ħażin fil-. Il-banda ħa ngħidlek, il-banda eżatti Maltija. L-intonazzjoni ma teżistix. Jien għamilt. L-imma li rrid ngħid jiġifieri forsi hemm xi espressjonijiet tgħid jien naf kif żgarra jew inkella kif ma nafx hemmx, jew pereżempju l-kontra jekk wieħed idoqq tajjeb. Jekk idoqq tajjeb li dejjem tisma' tgħidlu proset u tagħfel, dejjem għandek tagħti l-proset. Però il-baned Maltin, bid-dispjaċir qed nitkellem, ma jridux jitgħallmu. Tifhem? Inġibu l-waħed surmast, kurrent ma jeżistux, laqqu li għandna surmast, issa għax jien qiegħed fuq il-kumitat jew le, mhux hekk l-affarijiet. fid-dinja. Jekk inti mhux tajjeb għal ġob tista' tkun bnejt il-gażin u żarmajtu għax ġajt għal telgħa m'intix kapaċi għalih, hemm ħaddieħor minflokha. Da bħal ma huwa l-futbol. Futbol ma tmurx tikkowċ inti mingħajr licence għax tuklim. Għax qaluk toqgħu fuq il-bank għax suppost. Tifhem? Imma dawn ma jridux jitgħallmu. Irridu nibqgħu tal-irħula. Illum ir-raħal huwa sabiħ imma l-avanzi saru. U inti jekk mhux se timxi maż-żmien, se tibqa' lura. U ma għandux ikun hekk. Għax illum hawn ħafna tfal Malta li huma bravissimi fil-mużika. Tajjeb? U dawn is-soċjetajiet li hemm minnhom qed jagħmlu ħafna ġid ukoll, u jinvestu ħafna flus, għandhom jagħtu każhom dawn l-affarijiet. Ma tħallethomx dawk mal-oħra li ġew hemm biex iqalgħu flus. Dawk huma xi ħaġa li għandek tgħożżhom. Hekk. Hemm, għax in dawk 'il quddiem se jkunu n-nisa u l-irġiel li jmexxuh dik is-soċjetà. U soċjetà twaqqfet biex jidħol l-iskola tal-mużika tar-raħal. Għal xejn iktar, minnha ħarġu ħafna nies tajbin. Eżatt. U nies li għamlu suċċessi enormi. Tifhem, mhux minn fl-aħħar wieħed minnhom huwa jien. Hekk. Il-verità qed nitkellem, minn hemm bdejt. Minn hemmhekk u bqajt sejr. Hekk, u għandek tkun grat lejhom dawk in-nies. Però huma għandhom ukoll jimxu maż-żminijiet. Anke fil-mod li xi jdoqqu. Ma nistgħux nibqgħu ndoqqu aħna mużika tan-nineteen hundred. Irridu ndoqqu l-aqwa. Dik hi.
Eżatt.